ער איז געגאנגען פין די ארבעט איז ער געלאפען אין אין אין אין מקווה בקיצור ער איז אנגעקומען נאך ער קומט אהיים נאך מעריב און זעהט בשם הקדוש מן איסטאנבול קומט ער און ס'איז גארנישט צוגע גרייט ווייזט ער פאר זיין ווייב שטייט אויף שלחן ערוך אז אלעס זאל זיין גרייט בעוד יום אז מ'זאל קענען מאכען גלייך קידוש זי טאר געווען אז די הלכה. ר' יענקל זאגט שלחן ערוך שטייט ביי פאלגענדע טאטע אוואדע אוואדע מ'רעדט דאך יעצט אז מ'וויל מאכען אז ס'זאל נישט זיין דא מענטשען וואס גט'ן זיך ווייל אין שלחן ערוך שטייט אז אויב מ'איז חושד די ווייב אויף עפעס

שוין לאנג מסודר, אט די אנדערע צוויי האבן זיך עפעס צעהאמפערט וועגן א וועגן א גאפל וועגן א בעכער. שוין לאנג מסודר, שוין לאנג געגעבן דיינס. אדער כ'ווייס נישט, עפעס א שטיקל אין די מארך ביין. איך ווייס א משפחה האט זיך גע'גט וועגן א מארך ביין. ווילסט עס מיר זאגן אז איך האב בה די אלע מעשות ווייס איך און איך זאג דיר, ווילסט מיט א נאמען? ס'איז עס בזיונות. זיי האבן זיך צעהאמפערט וועגן א מארך ביין. די מאמע האט געגעבן די ביין, די מארך ביין פארן זוהן. ס'איז געווען איין ביין, האט זי געטראכט זי וויל זיין א גוטע מאמע, מיט די טאטע פארשטייט זיך סייווי נישט. און ער האט געזאגט כ'פארשטיי נישט, כ'פארשטיי נישט, וועמענס געלט איז עס? ווער האט עס עפי הלכה? לאכט יענקל, ווער האט דאך עפי הלכה? זאלסט דאך קויפן מיין געלט, יא? ווי איז עס דיין געלט? ווייל ער פאר צען יעצעריגע האט געגעבן צוואנציג דאלער פאר א פרוי זאל ער מאכן פוד סטעמפס. סאו ער האט גורם געווען אז די פוד סטעמפס. ווי איז עס דיין געלט? זאגט פוד סטעמפס. בקיצור מ'האט זיך צוקריגט, מוצאי שבת איז ער געווארן איז ער אהיים געגאנגען און רח ל ביים בעסטן וועט מען נישט קומען פארציילן די מעשה אבער אינמיטן אינמיטן די גאנצע בארג איז געווען די מעשה און נאכדעם און נאכדעם האט זיך אלעס אנגעפאנגען, בקיצור מ'דארף זיך מחיה זיין די טאטע מאמע, מיר קומען אהיים מאך לוסטיג מאך פרייליך גיי די מארעך ביין פאר דיין ברודער דארף א מארעך ביין די פינף פינף סענטימעטער מארעך. דאס דאס דאס איז עס? שוין אויף די חלה מיט די קנאבל? דאס איז עס? קענסט נישט מער? נישט דא! כ'האב נישט דא צו וועם צו רעדן! טאטע וועקט מיך אויף צו קרישמע. מחיה! ער וועקט דיך אויף? איז וואס? דו שרייסט אויפן טאטן? וועסט נישט שרייען וועסט גיין ארויס פון מיין שטוב? וועקט מיך אויף צו קרישמע! שקויעך טאטע! יעצט זאלסט גיין דאווענען? וואס איז? וואס איז? באקום אזעלכע גוטע גריסן יוסף הערש דיין מאמע דו קומסט אהיים דו לעבסט אויף דו פאררעכסט ווייסט א בחור איז אביסל הענדי ווייסט א הענטל שאקלט זיך אויפן טיר און דאס מאכט די שלום בית ווייל די מאן איז בעצם נישט אינדערהיים די מאן נוצט דאך נאר די הויז אביסל צו צולייגן וואס נוצט די מאן די הויז כ'בין נישט א שואל ראשון אינגערמאן מ'רעדט אביסל מ'גייט אריבער צוויי דריי יאר וואס נוצט מען די הויז. זיך אביסל אראפצולייגן, ס'איז נאר פאר פאר אייבי, דא וואוין איך. די ווייב מאכט אבער נערוועז יעדע מאל זי עפנט די טיר, ס'שאקלט זיך די הענטל, מ'קען עס נישט געהעריג וויסן פאררעכטן, יא יא יא, כ'מאך עס באלד. וועסט שוין לאכן, וואס מיינט באלד? באלד מיינט א יאר אדער באלד מיינט א האלב יאר? ניין ניין, איך מאך עס שוין, כ'מאך עס מארגן. אקעי, מאך מארגן, ערלעדיגט, מאך עס מארגן. באלד, דא א פרוי, א פרוי ווייסט נישט. אנפארטשענטלי, מוזן זיך אויסלערנען וויאזוי מ'גייט ארויף א לייטער. און מען דרייט ארויס א באלב, און ביי א פרוי ווען זי דרייט ארויס א באלב דארף זי צומאכן די סוויטש און די ברעיקער, סאיז א שרעק, סאיז א שרעק, סאיז נישט עפעס א. מען דרייט ארויס א באלב, א בחור וויל דיך אלץ ווייזן ווען סאיז אנגעצינדן קען ער ארויס דרייען א באלב, יא? און די מאמע בעט די מאן, וויאזוי ווילסטו די באלב, איז דאך נישטא קיין באלב, יא יא יא מור, באלד באלד, כ'גיי שוין מאכן, ער דארף נאר גיין קודם אין שוויץ, אבער ער גייט עס שוין מאכן, ווען ער קומט אהיים ביינאכט, דרײַ פארטאגס פון שוויץ, דעמאלטס גייט ער ענדיגן די באלב. קומט א בחור להיים און ער מאכט א באלב, וואס? קומט אהיים און מאכט מחותן איז דא די בחור דא ביי די מאריך ביין, אויב מען געבט די מאריך ביין פאר אים גייט ער עסן ביי א חבר, גיי צו דיין חבר עסן, וועם סטראשעסטו? קענסט פשוט אויפלעבן די שטוב. די גארביטש, וואס האסטו מורא? קענסט נעמען א הענטשקעל אראפטראגן דיין גארביטש, וואס האסטו מורא אראפצוטראגן א גארביטש, זיי מיר מסביר. לויפט ארויס פארן וועט ער געבעטן עס ארויסצוטראגן, ער האט אזא סניק ארויס, אה!

מחיה! האסט אנגעפירט שיינע שיך פאר מיין טאטן.